Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız İslâmda siyasetniñ yeri ve emiyeti aqqında olacaqtır. Quran-ı Kerim acayip bir kitaptır. Er bir sure, er bir ayet ayrı bir mücizedir. Ve bugün bu mubarek ayınıñ kününde, başqa vaqıtları seyrek hatırlanğan ayetlerde toqtalmağa isteyim. Lafım Rum suresiniñ birinci ayetleri aqqındadır.

La yuhlifullahu va'dehu velâkinne ekserennâsi lâ ya'lemûn. Elif, lâm, mim. Romalılar eñ alçaq bir yerde yeñildi. Olar bu yeñilüvinden soñ mıtlaqa yeñerler. Bu da bir qaç yıl içinde olacaqtır. Olarnıñ bu yeñilüvinden evvel de soñ da emir Allahqa ait, ve o künü müminler quvanacaq. Bu da Allahnıñ yardımınen olacaqtır. Allah istegenine yardım eter, O azizdir, rahimdir. Allahnıñ sözü budır. Allah bergen sözünden caymaz, amma insanlarıñ çoğu bunı bilmez. Keliñiz, bu ayetlerniñ sebebi nuzulini hatırlayıq. Altı yüz on beşinci yılları romalılar farslarğa yenildiler. Romalılar bu cenkte öyle bir darma-dağın oldılar ki, dünyadakiler artıq Roma imperiyası yoq olacaq dep aytmağa başlağanlar. Roma o qadar topraqlarnı yutqızdı ki, Roma imparatorı paytahtnı Konstantinopolden, yani şimdiki İstanbuldan, ta Tuniske keçirmege tüşünmege başladı. Hristianlar İsa peyğamberniñ, aleyhisselâm, ketirgen dinini bozğan olsalar da, kene de olar bir tek Rabke ibadet yapıp, müşriklerden farqları bar edi. Bu sebepnen musulmanlar romalı hristianlarnıñ yenilgenine quvanmadılar. Mekkeli müşrikler ise aksine pek quvandılar. Çünki ateşke tapınğan farslar hristianlarnı yengen olsa, demek yaqında Mekke müşrikleri de musulmanlardan qurtularlar dep tüşüne ediler. İnsanların aqlında bir sual peyda olğan, Rabke romallar tapına, ama ne içün ğalebeni farslar qazandı? Ebu Bekir radıyallahu anh şu sualnen Peyğamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem keldi ve cevapnı Allahu Teala Qurannıñ biraz evel oquğan olğanım ayetlerde berdi. Öyle de oldı. On yıl keçmeden romalılar art-artından farslarnı yeñip başladılar. Kimse beklemegen alda romalılar Ermenistan tarafından ucumlarını başladılar. Bir yıldan soñ da müşriklerniñ baş ibadethaneleri harap olıp, darma-dağın qaldı. Romalarnıñ ğalebesi ve musulmanlarnıñ Bedir cenkteki ğalebesi bir yılğa rast keldi. Roma imperiyası ğayrdan tiklenip aldı. Amma aslında diqqatıñıznı Allahnıñ kelecekten haber bergenine ve bu haber kerçekleşkenine çekmek degil de, başqa bir ikmetke çekecek olam. Köremiz ki, Ebu Bekir radiallahu anh Peyğamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem halqara siyasetinden bir sual soradı. Ve Peyğamberimiz aleyhissalâtu ve selâm, künümizdeki bazı şeyhler, alimler kibi yapmadı. Ebu Bekirge bu kibi suallerni soramağa yasaq etmedi. Atta ve atta Allahu Teala Özü bu musulmanlar ve müşrikler arasındaki munaqaşalarğa qoşuldı ve yaqında romalılarnıñ ğalebe qazanacağı aqqında buyurdı. Bu misalden ve bunıñ kibi daa çoq misallerden köremiz ki, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onıñ ashab-ı kiramı siyasetnen oğraşıp turğanlar ve bunı ayıp dep saymağanlar. Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem İslâm devletini qurğanı siyasettir. Budan bundan soñraki devlet idaresi vatandaşlarnıñ allarına çare baqılması, halqara añlaşmaları, arap qabileleriniñ birleşmesi, viale vilayetlerge başlıq ve qadılarnıñ tayin etilmesi siyaset olmasa nedir aceba? Bir zamanları siyaset lafını açqan musulmanlarnı kâfir dep söge ediler. Eñ azından da günahkâr dep saya ediler. Temiz dinimizge kirli siyasetni qarıştırma dep ayta ediler. Böyle vaziyet İslâm hilâfetiniñ yıqılmasından ve Avropa fikirleriniñ aramızğa sızmasından soñ peyda oldı. Ve bu fikirniñ temelinde sekulârizm, yani dinniñ yaşayıştan, siyasetten ve iqtisattan ayrılması turmaqta. Bu fikir Avropada kilse inkvizitsiyasına qarşı bir çıqış yolu olaraq peyda oldı. Amma soñ duşmanlarımıznıñ qollarınen musulmanlarnıñ başlarına qoyuldı. Aslında siyaset ne demek? Siyaset bu belli bir qanunlarğa köre insanlarnıñ allarına çare tapmaq ve işler işlerini idare etmektir. Allahu Taala bir çoq ayetlerde bizlerge bunı emir etmedimi? Qurani Kerimniñ bir ayetinde Allahu Taalâ şöyle buyurmaqta, Fahkum beynehum bima enzelallah ve la tettabi' ahvaahum amma caake minel haq. Olarnıñ arasında Allahnıñ endirgeninen üküm et, olarnıñ avesliklerine uyıp da saña kelgen aqiqattan tayma. Peyğamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdı ki, Yeudilerniñ başlarında peyğamberler bar edi. Bir peyğamber ölgende, onıñ yerine ekinci peyğamber kele edi. Menden soñ peyğamber olmacaq, amma arqamdan halifeler kelecek ve çoq olacaqlar. Bu hadis Buhariniñ kitabında keçe. Şunı da qayd etmelimiz ki, hadisniñ arapçasında siyaset sözü bar ve aslında şöyle tercime etilmeli, Yeudilerniñ siyasetini peyğamberler yürütti. Halqımız arasında kimerde eşitemiz ki, siyaset kirli, pis şey eken. Bu fikirlerniñ yañlışlığını añlamaq içün bir misal ketireyim. Meselâ, ticaret. Eger de insan terazide, yani qantarda aldatsa, yañlış saysa ve bunıñ kibi çirkin şeylerni ticaretine qarıştırsa, doğru, ticareti kirli ve aram sayılır. Amma adam bir şeyler satqanda böyle yaramaylıqlar etmese, ticareti güzel ve elâl sayıla. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeleri ve olardan soñ kelgen musulmanlar er daim ticaretnen oğraşıp turğanlar. Siyaset de bunıñ kibi. Temiz, doğru musulmanlarnı siyasetten uzaqlaştırğan soñ, siyaset de, elbette, kirli olıp qaldı. Bugün siyasette yalan, fitne ve daa çoq çirkinliklerni köre bilemiz. Siyasetniñ özü kirli pis degil, onnen oğraşqan adamlar onı böyle yaptılar. İnsanlarnıñ dertlerine, problemalarına al çare Allahnıñ emir etkenine köre tapılsa, bu elaldır, atta farzdır. Öz işlerimizni baqmasaq, başqaları özlerine kelişken kibi işlerimizni baqarlar. Bunı da epimiz köre bilemiz. Allahu Taalâ Qurani Kerimde şöyle buyurdı, Ve len yec'alellahu lil-kâfirîne alel-mu'minîne sabîlâ, Allah müminlerniñ zararına bir şey yapmaq içün kâfirlerge bir yol bermez. Qıymetli musulmanlar! Eger biz dinimizge köre siyasetnen oğraşacaq olsaq, belli bir şartlarğa uymamız zaruridir. Eñ birincisi, musulman siyasetçi siyasetinde er daim İslâm dinine uyar. Şu aram, şu elaldır demek içün İslâmğa zıt kelgen adetlerge ve başqalarnıñ fikrine degil de, dinimizge baqar. Dinimizge köre, siyasetnen oğraşmaq, başqa milletlerniñ uydurıq siyasiy shemalarına uymaq demek degildir. Meselâ, qanun çıqarıcı organlar saylavlarına bizlerniñ musulman olaraq qatılmamız yasaqtır, anda qoşulmaymız. Çünki qanunlarnı çıqarmağa aqqı olğan tek Allahdır. Allah, Celle Celâluh, bu dünyanı yarattı, belli qanunlarnı qoydı ve bu qanunlarnı bizge bildirdi. Bunıñ içün deputat saylamaq, insanlarnı bu saylavlarğa çağırmaq, reklama yapıp yürmek ve ilâhre, episi bu, yasaq etilgen işke yardımcı olmaq ve demek aramdır. Ya bu alda bizim siyasetimiz nasıl yapıla suali peyda ola. Bizler islâmiy ve siyasiy areketler quramız, cemaat fikrini islâm dinimizge uyğun ketiremiz, dinimizge başqa milletlerni çağıramız. Musulmanlarnıñ asıl problemalarını kösterip, bu problemanıñ İslâmğa uyğan çözme yolunı kösteremiz. Musulmanlarnı er saatda, siyasette, iqtisatta, içtimaiy ayatta dinimizge köre yaşamağa çağıramız. Tek ibadet ve ahlâqqa çağırmaymız. Ne içün dep sorasañız, cevabımız şu, çünki Allahtan başqa ilâh yoqtır. Bizlerni yaratqan Allah, elbette, nasıl yaşacaq kerekligimizni daa yahşı bile. Qartlarımız aytqan kibi, yañılmağan tek Allah, onıñ içün buyurğanı kibi yaşaycaqmız. İslâmdan başqası bütün fikirler episi eksperimenttir. Ve bu eksperimentlerniñ neticelerini ve közyaşlarını köremiz ve duyamız. Ya bizler Allahnıñ emrine uyıp adam olurmız, ya da başqa yollarğa urılıp, qaçqırlar kibi bir-birimizge yem kibi baqarmız. Çünki Allahu Taalâ Quran-ı Kerimde şöyle buyurdı. Ve men a'rade an zikri fe inne lehu maişeten danka ve nahşuruhu yevmel qiyameti a'ma. Er kim menim zikrimden, yani Kitabımdan başını çevirse, bilsin ki, oña tar bir yaşayış bardır, ve onı Qıyamet künü kör olaraq diriltermiz. İşte, qıymetli musulmanlar, Allah bizlerni siyasetniñ ne olğanını doğru añlap ve öz siyasetimizni Allahnıñ endirgen Kitap ve Sünnetke köre alıp barğan siyasetçilerden olmağa nasip eylesin. Qısqa zamanda bu dünyada kerçek siyasetniñ eñ güzel misali olacaq Raşidiy hilâfetniñ qurulmasına yardımcı olsun. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.